Adyndan gorkýan. Araba modadan gaçdy diýdiňmi? Gaçsa gaçybersin. Gaçjak zat gaçar. Ýöne özüm arabanyň suratyn duwlumyzdan aýyrmaryn hiç haçan. Şol araba münüp her gün ir bilen gapymyzdan geçip giderdi Läläm. Çagalygymy ýatlap, şol arabanyň suratyn her säher maňlaýyma sylýan. Gyzlar arabaly işe barýandyr. Käteler otaga, käte oraga. A men bolsam şolaň yzlary bilen barýandyryn şol garaba-garaba. Benzin isli bir Žuguli bererdim, gaýdyp gelse läle isli araba. Gatnaşyk modadan gaçýar diýýämiň? Eý, tanyş-bilişler, birjik bela, käbirleriňiziň ýüz keşbiňiz hem ýadymdan çykypdyr, estagpurulla. Öz şopur dostumy görelim bäri, şopur bolup gitdi pioner oglum, mugallym dostumy görelim bäri, oktýabrýat oglum boldy mugallym. Iň eziz goňşymy görelim bäri näçe wagt geçdikä? Özümem haýran. Dogrudanam, onuň ady nämekä? Ýadyma düşenok, atamy Aman. Goňşy kyýamatda gerek diýseler, düşünmezdim. Indi düşünmek kyn däl. Bir wagt kyýamatda derdini şäýmesek, ellegenok, bu dünýäde mümkin däl. Kyýamat diýlenem haçan geljekmiş? Biri ýakyn diýýä, birisi uzak. Onsoňam belli däl nirä düşjegiň, uçmakmy, dowzahmy, aňsatmy çözmek. A-how, şondan bärde köne dünýäde iň bolmanda çaýlaşalyň bir gezek. Salam hem modadan çykýar diýdiňmi? Hawa, köpelipdir sesiňsiz salam. Eliňi ýetir-de gulagyň ýanyna arkaýyn geçiber. Tamam. Wessalam. Tanşyňmy, dostuňmy, goňşyňmy, kimmi, hökmanmyşmy ýanyna dykylyp barmak. Biperwaý kelläňi çalaja silk-de geçiber, geplemek nämäňe gerek. Ýaşaýarkak tygşytlylyk döwründe her tygşytlän sözüň bir döwüm çörek. Salam diýmek, parahatlyk dilemek. Şol mukaddes sözden güýç alýar zaman. Arada Pöwrize daglaryna çykyp, üç gezek gygyrdym, Salam! Salam! Salam! Näçe salam bersem, şonça-da gezek Salam diýip jogap gaýtardy daşlar. Görýän weli. Biziň käbirimizden şol daşlaram asyllyrak ýoldaşlar. Kän zatlar modadan gaçýar diýseňem ýadyňdan çykypdyr gaýyndyr gelin, diýip bir ýygnakda Dürjemal eje oturan ýerinden göterdi golun. Hem diýdi, Ne yssy, ne sowuk suwa gelinler batyrmak islänok elin. Käbirisi bolsa ýatmakdan başga zähmet diýen zady görmändir, başda ne tikin oňarýar, ne-de bir keşde söýşen ýigidiniň içjek çaýynam hokjak edip zordan gaýnadýar peçde. Henizem köşegim olaň bagtyna wagtynda döräpdir, gaz diýen ojak, ýogsa dagy ärem ajyndan öljek, çagalaram özem ajyndan öljek. Ne hamyr ýugurýar, ne ot goýberýär, ne nan ýapyp bilýär. Aňkaryp otyr. Ne-de diplomy bar, ne işläp bilýär. Aý, gara, ne hamyr, ne petir. Bilmedim enäniň, bilmedim ataň, bilmedim iş ýoluň, kimiň günäsi. Ne kitap okaýar, ne-de bir gazet, hindi kinosynda ähli dünýäsi. Ýa-da gelinleriň topalaň oýny, ýa-da şoňa meňzeş başga topalaň Işiginde bolsa köpet dag ýaly üýşüp ýatyr, öten ýylky hapalar. Gugullap işige gelende maşyn, bir vedra hapany ataýsa käte, on günläp öwünýä, sen bolsa diýýäň, atmanjykla geçen bolsadyň käşgä. Wah janym, edere işem ýok bizde. Ýaşaýan ýerimiz şäheriň içi. Ne-hä düýämiz bar, ne-de sygrymyz, ne-de owlagymyz bar, ne-de bir geçi. Birje pişigimiz bar, ajyksa olam özjagazy tapýar iýjejik zadyn, oňa agtyjagymyň çyrşagam ýetýär, döküp-saçyp otyr eýjejik zadam. Balam, beýle gelin ýeke mende däl, goňşymda-da otyr şoň ýaly gelin. Haýsy öýe, haýsy işikden baksaň, garşyňda-da otyr şoň ýaly gelin. Geleniň-geçeniň aýagyn synlap, daşarda-da otyr şoň ýaly gelin. Meniň dulumda-da otyr üçüsi. Şu gün öýlerine gaýtdy goçasy, Mydam öýlerinde küýi-köçesi, Tüweleme şu gün öýde kiçisi, Üç aýdyr kakylman ýatyr keçesi. Gelin, keçäňi bir kaka gör diýsem, Daň-dan bilen sojap geldi ejesi. Müňlerçe öýleriň günün bulaýan Gelinleň ejesi ýa-da bajasy. Gelniň-ä on dokuz-ýigrimi ýaşly. Seniň ýaşyň bolsa altmyş ýa ýetmiş. Ejeleň pikiriçe, şolaň akylyndan jüýjedek gyzlarynyň akyly köpmüş. Ejeler gyzlarynyň tarapyny çalýa, gyzlaram örj alýa öňküden beter. Şu zatlar hakynda bir goşgy ýazsaň, belki, ile-güne kömegi ýeter. Ýygnakda şeý diýdi Dürjemal daýza. Menem onuň sözüni geçirdim goşga. Wah ýöne bu goşgym gelinler dälde başgarak zat hakda bolsady käşgä. Ýazasyň gelenok ýaman zatlary, gelinler, gözeller, eneler hakda. Olaryň görmegin, akyl-paýhasyn wasp edesiň gelýär, gözel toprakda. Zyýany ýok, siziň hemmäňiz hakda öwgüli bir goşgy ýazaryn Täze gelinleriňe, gudalaryňa salam aýt, häzirlikçe sag bol, Dürjemal daýza. Doganlyk kadadan çykýar diýýärler. Diýýärler sylanok dogany dogan. Iki dogan bir-biriniň agzyna dogranok sogan. Iner dek ogullaň, goş dek doganlaň köpdügi elbetde hemmäde belli. Ýöne häzir goşlar, inerler däl-de, geçiler hakynda sözläsem geldi. Sataşdym arada agadyr ine. Biri şlýapaly kömelek geldi, biri sur telpekli togalak geldi, daş ýüzünden şeýle seredäýmäge allanäme gül ýalak geldi. Ikisem obadaş, ikisem süýtdeş. Myhman bolup gaýtdym hersinde bir gün. Syrymy daşyma çykarmasam-da, içen çaýym boldy bogazma düwün. Toba toba, bolýan zatlary görüň. Iki dogan biri-birini görüp, jaýynyň her çüýün taryp etse-de, doganynyň bir tüýün etmedi taryp. Käte aşak bakyp köp syryldamdy. Käte-de hüm diýip diňledi böwrün. Öz süýtdeşi hakda gyrkaýak ýaly etdi gyrk tarapa hilebaz öwrüm. Ýöne müň tarapa etse-de öwrüm, her bir öwrüminde açyldy sepbi, hersiniň gepiniň gylla ýarysy erkek gepi däldi, aýalyň gepi. Gylanam üýtgetmän gaýtaladylar, ýelekli ýassykda öwrenen zadyn juda erbet täsir etjek ekeni, şlýapaly hatyn, papakly hatyn. Ýüz ýana çekdiler aganyň sözün, Müň hapa sokdular ininiň adyn. Diňe bir-biriniň adyna-da däl, Enäň adyna-da ýetirdiler şek. Diýdiler, Garrylar samsyk bolupdyr, Ogly bilenem çep, gelni bilenem çep. Olaryň çep diýýän şol enesini Bütin oba belet, özümem belet. Ol ajaýyp ene bütin ömründe ne gödek sözläpdi, ne-de bir galat. Ol ene tutuş bir obanyň görki. Ony enemçeräk tanaýan içgin. Käte myhmanlyga barýanlygym hem şo ýerde şol enäň bardygy üçin. Bilemok, gatyrak geçenem bolsam. Ýöne kepil geçýän dogrulygyna gaýtmazmyň öň ýanyna şeýle diýdim men obanyň öýlenen oglanlaryna, Gelinleriňize-de guwanyň weli, guwanyň emmideş doganlaryňyza hemem siz çaglyp doglanlaryňyza. Hawa, goç ogullyň, goçak doganlygyň köpdügi maňa-da, size-de belli. Ýöne şuny goçlar hakynda däl-de, geçiler hakynda aýdasym geldi. Käbir-käbir diýmek gaçýar modadan. Gaçawersin, halys irizdi şol söz.